Ara, ġraw xi episodji f'ħajti li bidluk u teralizza, per eżempju l-mowt ta' missierem li kellet 17-il sena. Ehm, xuri waqt li qed naraħ imut għal xarejn sħaħ f'koma tajt ehm, kieku jien qiegħed pożizzjoni bħalissa. Ma jilx ikolli rigrett waħda. Eh, dik dik ġitni frasi. Iġri. Waqt li tmut misra kont qed tajt. Kont qed ngħid hekk, għax dak kien unconscious, xarejn sħaħ ġifieri. Ġej, nista' nistaqsi xkell brain tumor.
U truthfully li jibġi f'moħħok ta' timmarja taħdem u tgħix inti sewwa 30 sena ta' ħajtek, job pereżempju li ma jogħġbokx, ha, nagħmlu eżempju żgħir. U inti taf taf biżżejjed jekk inti taħdem tmien sigħat u tagħmel tmien sigħat triqed, mela għandek at least terz ta' ħajtek inti fuq Qed tagħmlu fuq xi ħaġa li mhux neċessarjament forsi toħgos tagħmlu. Mhm. Hekk rrid inkun jiena. U bdejt insaqsi daw id-domandi. Dak iż-żmien ehm, kont qed nistudja għal sir engineer li kien missieri, eh, kont fil-fatt kien president tal-inġiniera u ekku, isni kont ħamur fil-footsteps tiegħu. Ipprovajta sena wara ħassejtni ħakun fix-shadow tiegħu mhux xi ħaġa li kienet toġobni. Mod impulsiv għat ħamur għal-peritu għamilt forsi ħames sninek, dak Dik id-direzzjoni, imbagħad waqqajt kollox kompletament. Kemm dom perit, sorry?
Le, mhux perit.
Kont kont ah, fil-tistudja l-perizja, sorry. Le, ehm, ġifieri kont naħdem ma' periti ehm, u kont qed ninforma ruħi b'da xogħol għax ikun naf iktar fuqu, ma ġobni xogħol, paga tajba u kollox. Imma ma kienitx deep down Kifat li kont ġaj li indoq ma xaħat ma grupp fl-ewwel hemm ta' 12 sena, ġifieri kont ġa naf li di xaġa rrid nagħmel jiena. U l-agħar ħaġa biex inżid biex nirrispondik, l-agħar ħaġa li tista' tagħmilli lili tgħidli le. Jew impossibbli, ma tistax tagħmilha. U dak iż-żmien, jekk illum l-arti għandha xi forma ta' tabù li din mhijiex professjoni jew l-entertainment ma tistax tagħmel, Tista' biss timmaġina kif kien tletin sena ilu u nista' biss nimmaġina jien kif kienet sittin sena ilu. Nista' biss nimmaġina jien u nista' nimmaġina ħaddieħor tletin sena ilu. So, considering li n-norma ma kinitx din u hi xi ħaġa li xtaqt nagħmel, dik kienet challenge. And when challenged, fil-fatt dejjem ngħid jiena, iktar ma jkoll jiġu challenges quddiemi, iktar jiġuni ideat. iktar nħossni nirreaktja b'mod pożittiv għaliha. So, dik oħra li tista' tgħid nista' nikkonkludi fuq innifsi qed ninduna biha qed saqsini Qed taħseb dwarha. Ma ħobbx nitkellem daqshekk fuq it imma qed tgħid li Għandek problemi għax hawnhekk għandna xi erba' sigħat fuq hekk biss. Le ma biex nirrispondiha biex nipprova nfittex ir-raġunament kollu, dik tkun one of the things kurżità, challenges noħodhom Tunnel vision, eh, ġifieri. Tunnel vision totali. Mela, għatli ħafna affarijiet vera interessanti li ħansaqsik għatta affarijiet dwarhom. Mela, li moġbokx kien l-inġenerija infisa, jew il-fat li kieku bat il-modija tal-inġenerija kont se dejjem timxi fid-del tal-papa? Le, l-ewwel instint l-inġenerija nifisa toġobni ħafna. Però mhux Xri, taġobni il-fat li għandek problem solving, problem solving joġobni mm. ħafna, u t-statu ħafna minna dik. Mm. L-arkitettura jasa xi ħaġa espressjoni artistika u dik taġobni ħafna minna. Mhm. Ir-restrictions li ġibu maħħa, ma t-nej li huma ma moġbunix. Mm. Diktar forsi diktar ovvja li biex jifmun in-nies. Mela jekk inti qed tagħmel pjanta xi ħadd pjanta ġifieri, eh, finġi għal eh, xaċċa xi binja jew xi ħaġa jew whatever it is. U trid tagħmilha fil-konformi ta' dak iż-żmien PABB kien jisimha minn mhux Planning Authority, PAPB kien jisimha. U jgħidu li kien bil-fors bil-balla bossri u aluminium gold. Jekk jiena l-espressjoni rrid nagħmilha ċaħġa differenti. Għalfej tamil dar restrictions. Dak iż-żmien kienet hekk u kien hmm. dejqitni b'mod tal-għaġel. Ma kien hemm dik. Ġejem ir-restrizzjonijiet.
Restrizzjonijiet, imma ovvjament overpowered jew overwhelmed naħseb fuq il-fatt li jiena qalbi minn ġemmur lura għal dak l-episodju meta rajt missiri imut. I have to be true to myself. Irrid ikun onest miegħi nifsi jiena qalbi fejda, mhux mużika. Hmm. Mela Ejja, allavolja diffiċli, allavolja probabbli għandhom raġun, kull ma qed jgħidlek impossibbli u nsiha, imma le se nipprovaw. U mhux bi plan B, għax plan B, plan C, jiġifieri għal kull waqgħa li ħa taqa', ħa tmur għal plan B jew plan C. Dak il-mument fejn inti ġejt wiċċ imb'wiċċ mal-mortalità bħala kunċett. U jekk kont għandi żgħir ta' dul veru. Kellek 17-il sena, fehem, għandi tfel għandu 15, nimmaġina li kieku li kieku eh, eh, eh, jaffaċċa dak il-moment, nasib ħajamel ħafna proċessi maturi fil-verità ta' 17 mhm. sena, mhm. iktar u iktar. Dak l-inkontru mal-mortalità li ovvjament qed tispjegali da bidlek. Jew biddel il-mod kif inti kont sessus wara l-bqija ta' ħajtek. Mux ħanamlu, ma konċ les namlu compromises fuq dak li nixtieq nagħmel. Għax inti taf, għax eventwalment taf li inti se tasal, f'dan il-punt kulħadd ħa jasal. U minkejja li dik xi ħaġa li jgħidulek ħafna nies inti kont qed tinteraġixxi magħha first hand. Dak il-mument drammatiku, kemm kemm għadek taħseb dwaru f'mumenti fejn fejn trid tagħmel deċiżjoni pereżempju? Mm, no.
Nixtieq iktar imma le. Totalment kien perjodu partikolari li tani biżejjed saħħa u determinazzjoni li nagħmel dal-pass għax meta għamilt dal-pass għamiltu f'punt f'ħajti fejn l-affarijiet kienu sejrin tajjeb. Financially kollox tajjeb kien settled u minn hemm mort għal uncertainty fenomenali, ġifieri.
U kif iġġib ruħek inti? Finanzjarament. Fl-inċertezza. Gravi.
Sorry? Kif iġġib ruħek fl-inċertezza?
Tunnel vision. Assolutament. Ċert, li ngħid huwa dan, ngħid isma' hemm kemm 7 biljuni nies fid-dinja, nafx kemm, 8, ma nafx ċert. Jekk hemm sezzjoni minn dan nies li jirnexxilhom, dan mhux umani bħali. Mhux l-istess affarijiet għandna. X'hemm di għax barrani da kollu jew x'inhi r-raġuni li m'għandhiex taħdem di. Xi dik oħra tinformani b'determinazzjoni li jiena ngħid Li mhix xi ħaġa impossibbli. Irdi kollok lodda li irdi kollok tinforma ruħek, trid titgħallem, dejjem affarijiet oħra li jiġu magħha, mhux tagħtek ta' tistenna l-bajta ta' għax mhux realistika. Għajr u għajr il- Pero dik biz, dak dak il-periodu li kien daqsek.
Kataklizmiku.
But the next one, iġviri il-punt liħor, li nqablu ħafna, Naf li qed nistenna vera stupida, probabli ma tagħmel sens, imma jien għalija li jkollok it-tfal u l-mewt huma simili ħafna, just on the opposite sides. Imma l-intensità tagħha u l-emozzjoni tagħha hija l-istess. Ħafna. So, l-unika darba li rġajt ftakart f'dak il-perjodu kien meta kelli Meta kelli t-tifla. L-ewwel, xi l-ewwel tarbija li kelli, llum għandha 23 sena. Jiġifieri allura dak iż-żmien jien għad, l-ewwel ħaġa l-mewt hija l-iktar ħaġa fair fid-dinja għax tista' mhux għandek flus jew whatever int min int, kulħadd ħa jmut, fair. U u li minn meta inti jkollok it-tfal, tagħtik ċertu validation. Tipo l-Alla għamilt xi ħaġa tajba f'ħajti, l-Alla tajt ħajja. Iktar minn hekk x'tista' tagħmel. That's it. Għalija U tagħtik tagħtik isu garanzija l-ferħ. li anka anka jekk ma anka jekk ma jkollokx ma tkunx biljunarju Jew ma timlilek jkollokx jew xogħol. timlilek xi void ħalli forsi inti dejjem tirrealizza li jeżisti. Eh. You carry along with it, you know. Eh, jien- jien- Jiena l- l-iktar mod li sibt eh, preċiż biex niddeskrivi li ħassejti meta twildiet it-tifla tiegħi li kien hemm li kien hemm parti minn minn qalbi li ma kontx naf li teżisti u t-twelid tat-tifla tiegħi sfronda dik il-parti u qalli inti għandek din il-parti ta' minnek u hija unfair eh ħafna imma. Unfair għax jien naf lil ommi nadurha imma lit-tifla nħobbha b'mod li jisboq kull kwalità ta' mħabba anke għalik innifsek. U vera unfair għax hi naf li hi ma tħobbnix l-istess. Ara, ħa ngħidilha kif inhi, ok? Għaj, jien għatlek minix a people's person. Hmm. U ma taqafx biss mal maċ-ċirku estern, manki intern, b'eċċezzjoni ma' tfal. Iġviri, insib l-għaxaj diffiċli biex biex nanna il xaħat jew hekk, like. Mux, biex tarak, ma namilix, namila, ġviri, ovvjament. U meta, meta għol moment biex nħogos ma sabi, I let go, u M'hemmx kantunieri, that's fine. Imma mhux ħa ngħidlek li ehm, għalhekk I might come across forsi daqsxejn jew stramp jew cold ma nafx jista' jkun. Because it is hija xi ħaġa interna fija anyhow, jiġifieri qed parti probabbli mill-personalità tiegħi. Nassemmi. Eh, eh, eh. U jista' jkun li infittex l-arti u l-mużika fil-każ tiegħi għax hija l-aktar forma ta' espressjoni comfortable li jiena nħoss mal-kumplament tad-dinja. Mela, tlaqna?